און וואס איז מיט די עלטערן וואס האבן נישט קיין קאנפידענס? נו וויאזוי גייט מען צוריק צו דעם? ס'איז דא א עצה, ס'איז דא א טערעפי פון דעם רעבן, דעם רעבן'ס טערעפי. דער רעבן האט א טערעפי וואס הייסט איז באדערט דאס? יעדן טאג נעם אפאר מינוט, א מינוט, צוויי, דריי, וויפיל דו קענסט, און פארמאך דיין טעלעפאן, גיי אויף א פלאץ וואס קיינער גייט דיך נישט שטערן, ווי דו קענסט דיך אינגאנצן אפהאקן פון, נאכאמאל אדער זיצן אין דיין אפיס און פארמאכן דיין טעלעפאן, גיי שוין צוריק גיין אפשר נאך א מינוט קוקן. נאך א האלבע מינוט גייסטו גלייך צוריק צו די קאמפיוטער, אפשר איז דא נאך א אימעיל, אפשר איז אריינגעקומען נאך אפאר דאלער. דו גייסט אוועק פון שטוב, דו גייסט אוועק אין א זייט, איינער האט א קאר, ער פארט ערגעץ אין די זייט, א ליידיגע גאס. יעדן טאג, טאג נאך טאג, הייב אן דערציילן דעם אייבערשטן אלע זאכן וואס באדערט דיך, פון ווען דו ביסט געבוירן. ס'קאסט נישט קיין צוויי הונדערט פֿופֿציק דאלער א סעשאן, קיינער לאכט נישט פון דיר. קיינער ווייסט נישט דיין פריוואטע לעבן, און קיינער מאכט נישט חוזק פון דיר, און דו גייסט זען דו גייסט ווערן פול מיט אמונה, פול מיט אמונה אין זיך אליינס, פול מיט זעלבסטזיכערקייט, קאנפידענס, נאר דאס, דו וועסט דיך גיין שלעפן פון איין דאקטער צום צווייטן דאקטער, ווייסט וואס לאמיר מאכן א געשעפט, אז דו טרעפסט טאקע א טערעפיסט וואס. נעם דיך ארויס פון דיין פלאנטער, גיב מיר די נאמבער, איך וועל עס מפרסם זיין דא פאר אלע אנשי שלומינו. אדרבה ואדרבה, סתם גיין פון מעכל צו רעכל, פון בוידעם צו קלאץ, נעם די עצה פון רעבן, גיי אין א זייט און הייב אן רעדן הייליגער באשעפער, בין געווען א קינד, מען האט מיך געטשעפעט, און אלעס וואס דו געדענקטס, רבונו של עולם, און יעצט טשעפעט מען מיך אויך, און איך ווייס אפילו נישט וואס צו רעדן צו דיר, און איך בין אזוי צומישט אין א קאפ, איך קען זיך נישט מצמצם זיין צו רעדן צו דיר אפאר דבירים, אבער רבונו של עולם העלף מיך, איך וויל האבן א שטארקע אמונה אין הייליגע באשעפער, איך וויל זיין פרייליך, הייליגע באשעפער מאך מיך פרייליך, נעם מיר ארויס פון מיט די עצבות און מרה שחורה. און הייליגער באשעפער איך וויל לערנען איך וויל דאווענען יעצט קומט דאך שוין שבת זאל איך זיין אויף א פרייליכע שבת און איך האב געזאלט געדולד הייליגער באשעפער איך קען מיך שייצען געבן מיט מיך אליינס און מיט מיין ווייב זיכער נישט און מיט די קינדער דריי מאל נישט איך האב נישט קיין אהנונג וואס צו טון דא מיך אוועק געשטעלט דא ווי א נאר אין מארק איך דארף דא זיצן און פירן טיש הייליגער באשעפער העלף מיר אזוי רעד צום אייבערשטן לאז עס ארויס גיין אלעס רבונו של עולם איך וויל מאכן א שיינע סעודה. איך האב נישט קיין אהנונג, איך הער א שיעור און דארף רעדן, איך הייב אן רעדן, קיינער הערט מיך נישט אויס, און און ווי זאגט מען נאכדעם, קיין נישט רעדן רעד איך נישט, איך ווייס נישט, קינדער לויפן אוועק, זאל זיי הייסן זיצן, ווי לאנג דארפן זיי זיצן, ווי לאנג דארפן זיי אוועק לויפן, רעד זיך אויס צום אייבערשטן, רבונו של עולם, שיק מיר מלאכים מען זאל מיר העלפן, זאל מיר העלפן דא מאכן א שיינע שבת, רבונו של עולם העלף מיך, אזוי מיט יעדע זאך, הייליגער באשעפער, איך האב שוין קינדער וואס ווערן מיר עלטער, און איך וויל מאכן גוטע שידוכים. און הייליגער באשעפער העלף מיך איך זאל קענען עומד בנסיון זיין אז מען טראגט מיך אן א שידוך און עס שמעקט מיך נישט אינגאנצן זאל איך עס גיין טון מיטן גאנצע געפיל איך זאל טון לעשות רצונך טון דיין ווילן.